The Don Entertainment.
taakatongoze basi ngoze kurwa nadzo edzo kurwa nadzo tototanga hmm. asi sisika mukuitisa tiri wene vanhu ayewa ini ndakaita sainzi

Madzimai, madzimai, pamabva kumba kwenyu, pamabva kumba kwenyu uko, musati mabva kumba kwenyu, musati mabva kumba kwenyu, ndaoneswa, ndaoneswa mumba menyu mumba menyu muchivhara dho muchivhara dho ndikaoneswa ndikaoneswa muchibata muchiuno muchibata muchiuno pati pane chinhu changa muchitsvaga pati pane chinhu changa muchitsvaga mamuchingodzungudza musoro mamuchingodzungudza musoro Murume wenyu aripi madzimai? Murume wenyu aripi madzimai mimi? Handisi kuziva kuti ari kupi madzimai akangobuda achiti ari kuenda kubasa nanhasi haasati adzoka. Ya, ndandaiona nyaya iyoyo. Ndandaiona nyaya iyoyo. Kuti mwa muchitsvaga murume wenyu. Ndinotsvaga murume wenyu. Ah, mweya mutano wanditi. Saka mweya mutano wanditi. Kumba kwenyu. kumba kwenyu kumusha kwamakaberekwa kumusha kwamakaberekwa kune mweya usingatoti mugare nevarume kune mweya usingatoti mugare nevarume hameni kana munin'ina wangu akatorambwawo akatodzoka ka eh, tete vangu vari kutonetsanawo nemurume ndandaiona iyoyo ndandaiona iyoyo kuti havatodi kuti mugare nevarume kuti havatodi kuti mugare nevarume saka zvanzi nemweya mutsvene saka zvanzi nemweya mutsvene murume wenyu murume wenyu munofanira kumuka makuseni munofanira kumuka makuseni seni momudzisira mvura yekugeza momudzisira mvura yekugeza andi mukunzwa amen

musi wapedzisira kubuda saka mbuya muchene wanditi saka mbuya muchene wanditi pamari yamuri kuba iyoyo pamari yamuri kuba iyoyo zvanzi nemweya muchenu zvanzi nemweya kuti murume wenyu akudei kuti murume wenyu akudei uchatenga tuke jesi yesf uchatenga tuke jese netu dzesipo dzekugezesa tune tu sipo dzekugezesa neturita zemafuta neturita zemafuta nekrete yemazai nekrete yemazai nemukaka nemukaka munouya ne ne ne ne every day every day every day milk eh oh mukaka umtete eh every day motenga huku mbiri motenga huku mbiri chena ne chena ne black chena ne nhema nesalt yematombo nesalt yematombo neshuga neshuga munayana zvokunoku madzimai vhura iyi

ndokundisa eh. ndichida kubvunza madzimai kuti pamati ndinouya nezvinhu ndodzoka nazvo hazvigone here kuti zvibva zvangosara ndikadzoka nazvo handizotakure here mamwe mama wandataura ndikati tushoma tushoma iwe unouya nezvinhu zvese maturita siyo tichangokutapudzira tushoma tushoma wozonotenga zvako kumba handiti mm. wozonoisa kuti pauchabikira murume makuseni iwo muko uchigeza unogeza katatu pazuva eh, katatu mumba abude mumba unenge uchingocleana ukaona pani kadust wocleana pamubhedha wowacha magumbezi ese kana usina mashitsi unotenga mashitsi manyowani woisa pamubhedha handiti ndozviri kungodiwa chete mweya mutsvene uchauya uchipupura Alright. Uku kudzinza kwedu uku kwekuti zvakwana madzimai chiregei kubvunzisisa matosunungurwa kana tichiita minamato tikatokuyereserai nevanin'ina venyu vese vanenge vatoitirwa zvakanaka namwari asi imwe yemuchene wati mozouya nevanin'ina venyu pano